شازل سہی اویں بیری بور نہیں چاہتا اویں لوسن دے گھا وچوں اڈ دے پوپٹ کہیں نہیں پکڑے او وستی دی رونق کہیں اویں تھلا مونجھا مونجھا اویں بول بجھارتا کہیں نہیں اویں بول بجھارتا کہیں نہیں

کھڑو سخی سرور سئیں دے ناں دا پھیرا پاتی ونجو او وستی دی رونق کینی او وستی دی رونق کینی دس ہاں میکوں اظہر سیاں دس ہاں میکوں اظہر سیاں کیندے سانگے جیندے پیسے ڈھیر مہنگے جیندے پیسے ڈھیر مہنگے جیندے پیسے

یا ڈھاکہ حساب نال کیونکہ شاعری تاں اساں اگوں تے سنڑدے ہیں اے تاں ساڈیاں گالھ ہی ہن ہک بئی آزاد ناظم ہی حوالے دے نال سائیں واہ واہ قسمت جاگی میڈی واہ واہ قسمت جاگی میڈی رب اکبر دیاں نو لکھ منتاں کہیں دے تالہیں تاڈے امدے ہتھ دا ݙتا آݙے امدے امدا تاں ہے آوے ہا تاں یاوت بھانویں آیا ہوسے امدا تاں ہے آوے ہا تاں سائیں تابعدار سلام واہ واہ قسمت جاگی میڈی رب اکبر دیاں نو لکھ منتاں کہیں دے تالہیں تاڈے امدے ہتھ دا ݙتا آڈے امدے امدا تاں ہے آوے ہا تاں یاوت بھانویں آیا ہوسے اونویں ڈھیر سکاتی ہامی یاوت بھانویں آیا ہوسے اونویں ڈھیر سکاتی ہامی ڈاڈھا کرم کریم دا تھیا ڈھول اچانک ہا مل پیا ڈاڈھا کرم کریم دا تھیا ڈھول اچانک ہا مل پیا رج رج تے دیدار تھیا ہا حال حویلے جیلھے مکے میکوں ڈھول الاݨا جانی اے رکھ مندری کول نشانی۔ حال ویلے جیلھے مکے میکوں ڈھول الاݨا جانی اے رکھ مندری کول نشانی اور سڄے ہتھ وچ مندری پاتم سڄے ہتھ وچ مندری پاتم خوش اتنی ہم پچھ نہ سینگی ایویں میکوں لڳدا ہا جو سارے جڳ دیاں ساریاں خوشیاں میݙے ہتھ دی مندری وچ ہن۔ اتنی ہم کیا ہی بات اللہ حیاتی دے میں کمال ماشاء خوش اتنی ہم پوچھ نہ سنگی ایویں میکو لگدا ہا جو سارے جگ دیاں ساریاں خوشیاں میڈے ہاتھ دی مندری وچ ہن دیکھ نصیب خدا نے کھولیا اکھ وچ اکھ پا تے سئیں ٻولیا آپ نشانی کیا ݙیندے وے۔ اکھ وچ اکھ پا تے سئیں ٻولیا آپ نشانی کیا ݙیندے وے۔ سئیں دی ڳالھ کوں سݨ تے جھینگی۔ سئیں دی ڳالھ کوں سݨ تے سینگی۔ ساہ اپݨے کوں جھݨ تے سینگی۔ سوچ دیں لاہیں وچ ونڄ پیوم۔ میں پوری دی پوری سینگی سئیں دے کول بطور نشانی سئیں دیاں ٻانہیں وچ ونڄ پیوم۔ سئیں دیاں ٻانہیں وچ ونڄ پیوم۔ چم تے ڈھول نشانی چاتا اڄ وی میں ساری دی ساری اظہر سئیں کوں جان توں پیاری ہک انمول نشانی ہاں میں سئیں دے کول نشانی ہاں میں سئیں دے کول نشانی ہاں۔ میں اڳلے شعر کوں سݙیندا پیا ہوں توں پہلے چلو تہاڈی گالھ میں منیندا پیاں بس انتہائی معذرت نال کہ رب دی حکمت کیا تخلیق ہے رب دی حکمت کیا تخلیق ہے حسن کو ڈیہہ دیں اکھ شرماوے اے جھے لال بیا نہ دیکھے جیڑھیاں جنے نوہے دیکھیں رب دی حکمت کیا تخلیق ہے حسن کو ڈیہہ دیں اکھ شرماوے ایجھے لال ٻیا نہ ݙیکھے جیڑھیاں ڄݨیں نوہے ݙیکھن ہا اتھ کے تاں ذیشان ٻیٹھا ہم گھر کہیں دے مہمان ٻیٹھا ہم گھر کہیں دے مہمان ٻیٹھا ہم میݙی نظر اچانک پئی تاں پرری بھوئیں تے ٹردی آوے پرری بھوئیں تے ٹردی آوے ٹردیں ٹردیں گھر تئیں آ ڳئی در کوں ٹپ تے در تئیں آ ڳئی چہرہ ایں بے حد لڳدا ہا حسن دی آخری حد لڳدا ہا حسن جسامت جوش دے وچ ہن صد افسوس نہ ہوش دے وچ ہن صد افسوس نہ ہوش دے وچ ہن سوچاں سوچ دی گاری دے وچ ہائے وہ قسمت ماری دے وچ تھی تے محض نفیس نماݨی اظہر میݙی دھاڑ نکل ڳئی جیلھے منہ چوں ڳالھ الاݨی ہاݨی ادھی لسی ہیوے مرچاں لو تے روٹی کھوساں
کیا ہی بات کمال ماشاءاللہ